mi tiva ku ri minyiko mara mi yini mi tinyiko a ka yini suka ka malamulele salema ka xinhloni hi laha ni tshamaka koho ka nkarhi wa sweswo like loko ni ku ka yini vula salema Welcome to Batenga Hambani. Come Douglas Nwani. Come Nyiku.

Hello guys, I'm Mganga Mganga YouTube YouTube channel channel ina ina. comment agla nwani Komenyeku vatengambani. ma swi tiva siku rin'wana na rin'wana ni tshama mi tisela swilo swa proper Proper. so ya namuntlha hi ta va hi vu- hi vuye hi video yin'wani since it's saturday ku nga mugqivela namuntlha um i siku ra storyteller kumbe ku tihlamusela so namuntlha ra va mama Masi la a hi hlamusela leswaku i mani i huma kwini i tshama kwihi i kulele kwihi eku kuleni ka yena a ri munhu wa njhani ku endleke yini kahlekahle i hi hlamusela hi hi vu yehe kahlekahle ku life ya yena yi ri njhani evutsongwanini bya yena ku ya fikela laha a nga kona sweswinyana . ni ta mi tiva ku antswa so before hi dya nkarhi um ekhohlweni ka ka like mi hi followa mi hi subscribe and then eh, mi mi tlhe mi Commenta. commenta guys anything leswi mi lava ku swi tivaka hehe kumbe loko mi lava ku edaka leswi a nga ta swi vula leswi mi navelelaka nga ku mi ngo swi tiva yehe feel free ku vutisa so before dya nkarhi baby i mani wena okay guys mina hi me tinyiko tinyiko ti tele tinyiko letiwani a yi va yin'we ko ku ri mi n'we mi tiva ku ri minyiko mara mi me tinyiko um a ka ensuka ka malamulele salema ka xinhloni hi laha ni tshamaka koho ka nkarhi wa sweswo like loko ni ku ka yini ni la salema hi lawani a ni tshama na baby a swi sweswo ma swi tiva va te hi nga hambani and then um mi ni kulele a a venda cause hala ka salema ni sungule ku tshama hi twenty twenty hi ti-fourteen ta january um mara mina ni a ni tshama venda ni beburiwe kona ni kulele kona ya na bond ya halaya ni tshame ngopfu kona. um mi ni bebuleliwi a Chauke clinic ya khale hi swi swa ni ku na yin'wana and bebuleliwi clinic ya khale leswi swi nga library hi le Chauke xa vabohwana and then a ni tshama Chifundi Munangwe laha ni tshama kona um mara primary a ni dyondza Gaba primary oh sorry a ni dyondza Thomani primary school leyi kumekaka a Gaba. so a ku a ku nga ri a ku nga ri kule ngopfu mara cause a ni fambi ma thirty to forty minutes ni kha ni ya primary leyi um a ni zangi ni va na ti-movement to ve na cinca xikolo kumbe um yini ni dyondze kwayo ya ku suka grade r ni heta grade seven a ni kwayo zange ni ya helo um a primary vhele a ni A ni nga hluphi mathicara ma swa ku a loyi i n'wana wo tinyiyetela mara lexi a xi dyondza a a ni nga lavi ku pfukiwa u nga ni pfuki cause me ni munhu wo ni tshama ni kha ni ti hlekelela so loko wo ni wo wo ni hlupha ya hi laha na me ni nga ta ku tlherisela leswi i lavaku swo i ta swi kuma kahle kahle so ni hleketa ni ri primary ni ve ni lwa na buti wun'wani ni ri ka grade seven. and a ni tshama na yehe so a hi tshama swin'we so hi vuya ni vuye ni lwa na yena ni va e sweswi a swi fani hi grammar swo loko ku lwa mi ta kuma ku ri na crowd ku za ku ta thicara rin'wana ri ta hi lamula mara swi zangi swi ya helo kumbe tihofisini yinini ku hi kumbe rivalelo and then hi tshama hi continue ku a hi tshama swin'we a va zangi va ku va ta hi swapa un'wana a tshama la un'wana a tshama la swi endla peace and then swi helela kwalano okay and then uh, high school ya mina ni dyondze a onda lushaka high school a chawula eh kwala chawula xa vobowa ni la ni dyondza kona um ni dyondze grade eight to grade twelve a ni vangi na movement na kona ende loko ni dyondza hala ya Chauke a ku ri kule hi ko la ku ri kule nyana cause a ni famba vo ma one hour to one hour twenty minutes hi ku ya ende a ku fambeni a ku ri kule na le kaya so a ni make sure ku ni pfuka na ka ha ri mpundzu vo ma half past awa a ni pfuka hi vo ma five to five ku ya and then vo ma half past five a ni make sure ku na huma cause a ku ri na studies xa half past six eh, loko u leta eh, va ku pfalela gate so nkarhi wun'wana ya mi kuma ku mi kuma ku va pfala na vava ku va le ku pfalea se ha beka ku tsutsuma so a ni meka sure suka ka ha ri na nkarhi because a ku ri kule and a hi meka sure ku hi famba hi hi tele cause eyi eh, ndhawu liya a ku xavisa nyana a ku ri na nhova laha hi famba kona mi kuma ku vhele hi ndhale mikovani mikoveni minandzweni a ku chavisa and then mehe ka hina a a Venda a hi tshama hi ri kahle ka hina hi sikisi i vana va yi four na papa na mhani and then vana lavaya first born ka hina i Edmore leri nga MTG ra le Msangwe and then number two i Jeffrey and then ku ta mina tinyiko ta kona hi minhwanya wa ku hala ka hina and then last born i mufana va yi amukela se a hi tshama hi tano ka yena vasibali va mina hinkwavo ya va ri three a va ngo to ku hlupha no bula and then a hi tshama hi ri hi ri a hi tshama a hi tala kumeka hi ri five and then papa va va ri ntirhweni mara ka hina normally okay and then ya vutomi a byi ri ndlela yaleyo so ni ve ni heta hala dyondza rixaka hi twenty eighteen and then twenty nineteen a no ti tshamela kaya after kwalani ni ve ni ya ni yisa mahlweni na tidyondzo ta mina hala a Vaal hi twenty twenty. uh, 2020 2021 22 23 24 last year ya yeah, last year loko ni hetisa le a ndzi tshamela kwala ni tshama na baby ya se la vala ku zama ku va na drama drama leti ti ri kona exikolweni drama to fana yi or ni rive ku mi byela a high school ni ve like a ni miyeli ni vele mara nako loko ni pfuka a ni a ni a ni- a ni zonda ku pfukiwa cause mini munhu wo hle- ni tshama ni ri ku hlekeleni nkarhi na nkarhi. loko ni pfuka hi ta vona na mina And ni yo lwa nyimpi yin'we na koha primary nyimpi yin'we high school nyimpi yin'we a swi a apply swicina a na hambanani sweswana ni miyele sweswi ni miyele ngopfu Ndzi vula guys mara ni mu ve kan'we kan'we mara mathicara ma tiva ku ni so a hi school lexi a yi xi zota futhi vafana i vafana ni nga va rhandza a a ni zange ni mi rhandza vafana ni mi rhandzanga ni za ni ti heta xikolo xa mina ni nga zangi ni landzela mfana wa munhu cause a ni twa i nga ri vafana va va va nyikana vo ti-problem stress yini yini so a rhandza ni ku ni la ku focus-a ka leswi ni lavaka swona vo tshama u hlangana u va na stress no a ni swi vona hi ti- tichomi va lavuya ni tshama tshamaka na vona so van'wani va ku va va dyange swa tolo a ni la ku tlela ni nga dyangi mina na ku tlela ni dyini and a na ha ri ntsongo so a ni zange ni swi landzelela and then a ku antisoli ya like a swi zange swi va swilo swa bad maybe ku mi ta kuma ku se na vana va three sweswiwani loko mi tiva ku ri na xin'we a wu ta vuyo swi lava why Eh? a ha ri ntsongo musa a wu swi lava phela why loko kume n'wana Mm. u vuye u swi lava loko u ze u endla mhaka hi mhaka leyo loko va ku ri mistake ke mistake a ni ngo xi lavi Oh, loko Mavate- xi lava fanele ku protect a ha ri ntsongo nkarhi lowa oho loko wo zwi maka wa xi lava a ha ri ntsongo nkarhi lowa na ku na vutsongo la ka mhaka leyi loko wo zwi tshune mhaka leyi a zwi okay kumbe mi- okay mi ni ta ku mi kahlahle ni yo kula ni ri duma swilo swo tala ni swi vone after Swi vone after. swi tive after swo tala tala a ni nga okay vana va masiku lama at least va swa ku ku na ku protect-a like ve tlhaviwa swi ku yini vo ma five years yini vo ma yini nkarhi luwa wa hina luwa a hi a- a ni swi twisisi na mina mo endla ntsena a ni endlangi a ni endlangi a high school ni za ni huma vhele ni nga endlangi. so ni twa nga ri maybe a na ha ri ya so eh, drama a a valwa a ni zange ni va na yona leyo a ni zange ni- ni- ni- ah, okay ni hlangane na toho ti-challenges eh, yini yini mm, ya challenges to fana na tibuku kumbe yi hinkwato okay mi lava ku Hinkwato. specify ah eh, financially emotional physical hinkwaswo hlangana na ta ti-challenges ta ku tala cause hala swikolweni swa le henhla obvious ku tika ngopfu halaya ku tlula a a high school cause a high school a u va wa ha endleriwe everything so a life after matric ya vava kahle kahle hlangana swi swa ku tala tala ya and then fika namuntlha ni ka kwala na baby mm, okay this way lily mm. alright guys a mi swi twile hi tshemba mi enjoyile video leyiwani se tshemba se n'we a mi navela ku tiva hi mama a se se ma swi tiva ku ku munhu a i i huma kwini i kulele kwini a dyondza kwini sweswinyana a fikelelanga koho kahlekahle a hi tele swilo leswi la ku at least mi n'wi tiva nyana ku antswa ku na vanhu va ku tala kasi mi huma kwini mi huma kwini mi huma kwini loko u hlangana na vona so video leyi ta antswisa swa ku tala ka vanhu va ku tala ngopfungopfu lava hi landzelaka ti-fan ta hina a rivaleni ku ya subscribe mi hi layikela mi hi xerhela ene tlhe mi comment-a mi shera next week Saturday ku ta va ku hi ta ba part two ya koho ku ta va me ni karhi ni ti hlamusela na mina ni ta hlamusela ku ni huma kwini ni kulele kwini njhani hi ndlela yeleyo leswi Babes a nga hlamusela swona hi ndlela yeleyo ya boho so lomu la ku tiva swa ku mina Babes hi hlangane njhani yi koho video leyiwani yi nga kona laniwani ni nga vula ku hi hlangane njhani part one na part two la Babes a karhi a hlamusela ku hi hlangane hi ndlela ya njhani hi xitori xa yena then a mi ni hlamusela so mi nga chekacheka njhe kwalano kumbe mi cheka mi gugula ku hi hlangane njhani ta va te hi nga hambani then mi ta yi kuma kwalano danko